Essalawmaleýkim mähriban tomaşaçylar! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Täze iki müň ýigrimi ikinji ýylda biz size berk jan saglyk, agzybirlik, maşgala ojaklaryňyzda diňe toý bolmagyny arzuwlap, Türkmen owazy teleýaýlymy şeýle hem Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlanýan Noş bolsun atly gepleşigimizi tomaşa etmäge çagyrýar. Pursatdan peýdalanyp, ýurdumyzy aýdym-saza besläp öňe alyp barýan hormatly Arkadagymyzyň alyp barýan işleriniň diňe rowaçlyklaryna beslenmegini arzuwlap, Noş bolsun! atly gepleşigimizi tomaşa etmäge çagyrýar. Mähriban tomaşaçylar! Gepleşigimiziň bu gezekki myhmany biziň ählijämiziň söýüp diňleýän bagşymyz, halypamyz, Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Saparowy aşhanamyza çagyralyň. Halypa, gepleşigimizde hoş gördük. Döredijilik toparymyzyň çakylygyny kabul edip, biziň gepleşigimize geleniňiz üçin. Köp sag bol Atajan. Menem garaşylmadyk ýagdaýda bir noş bolsun gepleşigine çagyrdyňyz welin, men näme taýýarlap bilerkam zat diýip pikirlenip birazajyk alada etdim. Ýöne geldim. Eger meniň aýdan zatlarymy taýýarlan bolsaň, men şu gün ähli tomaşaçylarymyza türkmeniň gowy naharlarynyň biri, towukdan lezzetli naharlaryň biri bolan gyzgyn peçde bişirilýän buglama towugy nädip bişirilýänini öz başardygymça görkezesim gelýär. Başlasynda başla. Ondan öň birinji gezek gelşim men siziň gepleşigiňize, şonuň üçin siziň gepleşigiňiziň ähli diňleýjilerini Oba tomaşaçylaryny ýetip gelen Täze ýyl baýramy bilen, iki müň ýigrimi ikinji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Düşümli ýyl bolsun, yrtgally döwletli ýyl bolsun, parahatçylykly ýyl bolsun. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly Prezidentimize Täze ýyllar gutly bolsun, düşümli bolsun, yrtgal döwletli bolsun. Alyp barýan il bähbitli, ýurt bähbitli işlerinde uly üstünlikler arzuw edýän. Täze ýyllaryňyz gutly, düşümli bolsun! Saçaklaryňyz doly bolsun, noş bolsun! Sag boluň halypa. Towumyz taýýar. Sargyt eden zatlaryňyz taýyn. Başlaberelim halypa. Başlaly Atajan. Hany bir arassaçylyk üçin elimize geler ýaly birliklerden bölüşdirseň. Bar. Ýuwaş-ýuwaşdan. Towugam taýýarmy? Towugam sowadyjyda dur. Häzir onam alarys. Onda Atajan taýýar edilen towugyňyzy çykaryň bäri. Aha, bolýar halypa, men sowadyjydan towugy alyp bereýin size. Siz öz eliňiz bilen taýýarlap berseňiz, Köpetdag restorany hemme zady bize getirip berdi, taýyn edip berdi. Hakyky türkmen towugy. Ýa muny bişirmek üçin biz häzir nämeler gerek we meň aýdan zatlarym hemmesini taýýar. Ä men bir giňräk gap alaýyn. Bu biziň şerbedimiz. Şerbediň içinde sarymsagyň hem ownujygy bar, gyzyl burçuň hem ownujygy bar, gara burçuň hem ownujygy bar. Azajyk ýag hem berdik. Şu towuk gaty bir gyzmasyn hem-de içi tagamly bolsun diýip ýörite taýýarlanan şu. Ine bu ýerde-de sarymsak bar. Sarymsak Eger towuk bişirilende sarymsagy işdäňe görä. Hä. Näçe? Ölçegde. Hawa, ölçegine görä. Gaty köp hem atmaly däl sarymsak. Sebäbi towugyň öz eti ýumşak bolansoň, munuň özüniň bir öz tagamy bar üýtgeşik. Şonuň üçin biz muny häzir taýýarlaýas, onsoň hem gyzgyn peçiň içine salýas.

Men käwagt şeýle zada gidemde nahary özüm bişirmäni gowy görýän. Sebäbi çölde nahar bişirmek aňsat hem-de. Özüňiz şu çöle zada çykyp tagam taýýarlamany zady gowy görýäňiz öýdýän halypa. Meýdana gidemde oduň üstünde gazanjyk goýup. Men palow bişirmäni gowy görýän. Çekdirme diýer, çopan nahar diýer, çopan çorba diýer. Men özüm şo ýerde bişirmäni gowy görýän. Atajan, Mına şu taýýarlanan şerbet. Aha. Şuny şeýtdir ýatjak, men şeýtdirip, şeýtdirip, şeýtdirip her ýerlerine ýeter ýaly etmeli. Tüweleme eliňizem gelşip dur hany. Bişirip ýörseň gelşer-de hol.

Ýene-de bärsine öwürýär. Aha. Ilki duzuny sepýär sen ýene. Ýene duzuny sepýär. Aha. Men-ä ýeňilräk gowy görýän. Siz hem duzlurak gowy görýän. Men duzlurak, garawulçam köpräk bolsa gowy görýän. Taýýar bolup barýar dede. Häzir bize ýer almasy gerek. Häzir. Sowada juda baý ol. Şu ýer almanam taýýarlajak malypa ilki. Hawa hökman. Indi şu peje goýýan nemämizi alyp ber. Gabymy alyp bereýin häzir.

Ýer almadan boldymy ýa bäriňem. Köp ekeni ýöne bolýa şu. Bärik içine-de saljak many tagamjyk. Bir hasam üýtgeşik bolar ýaly. Ýagam taýýar edip goý, sary ýag. Sary ýag ha sowadyjyda bar ol.

Ýeralma boldy. Indi şu burjy bilen duzuny. Duz bersek bor, garybuz. Duzumyz neme, sowugy bir köp etdik.

Muňa Atajan ýumşagrak bolsun diýseň-ä bir ýarym sagat. Eger gowy bişsin diýseň, onda iki sagat. Iki sagatdan alyp çyk, arkaýynja peçke ibermeli. Mähriban ildeşler! Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi bäşinji, otuz birinji dekabr aralygynda paýtagtymyzdaky Gülzemin söwda-dynç alyş merkeziniň dükanlarynda Sahawatly söwda atly dürli görnüşli harytlaryň on göterimden elli göterime çenli arzanladylan bahalardan satylyş çäresi gurnalýar. Hormatly watandaşlar, söwda dükanlaryna hoş geldiňiz! Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!

Iki müň ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi bäşinji, otuz birinji dekabr aralygynda paýtagtymyzdaky Bereketli bazarly söwda merkeziniň dükanlarynda Sahawatly söwda atly dürli görnüşli harytlaryň on göterimden elli göterime çenli arzanladylan bahalardan satylyş çäresi gurnalýar. Hormatly watandaşlar, söwda dükanlaryna hoş geldiňiz! Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!

Meň pikirimçe gerek däl Atajan, sebäbi şu ýanky guýan şerbedimiziň içinde duzuňam ýeterlik derejesi bar, hawa möçberi bar. Ine bu işte açarymyzam taýýar. Atajan ine bir işte açarymyz taýýar. Ola taýyn. Taýýar. Indi ikinji işte açar. Bu işte açary men Köpetdag restoranynda çagalar bilen dynç almaga bardyk. Şonda getirdiler welin gördüm kynam däl la. Ha. Ýöne şeýle bir tagamly, şeýle işdäň açy. Häzir şondan. Hawa, şondan oňat berjekler. Onuň üçin hem bize e, şular ýalak. Çörek. Hawa, özüm çörek ýöne bolmaly, azjyk otly gyzdyrlar. Gyzardylar, katalan çörek. Kakadylar. Hawa, kakadylar. Şu küçüjik nima? Jaň uzuş bilen şeýdip alýar. Şeýle-de ýukaja edip çalýar. Çalýan zadymy öň nämeden bileňmi? Munuň içinde sarymsajygam bar, soganjygam bar, her hili otjagaşam bar. Hawa, azajyk duzam atylan. Onsoň ýene näme diýeýin, özüm gaýmak-da, hawa, gaýmak. Indi bu gaýmagyň içine garyp. Näme? Bolam kaka bilen et. Bolam kaka bilen et. Munam şeýdip alýas. Muny şeýle çyk goýýas şeýdip. Munam şeýdip towlapdyrlar. Menä bütewligini iýen ony. Towlap goýsaň gowy bolýar diýip. Hä. Menä şeýdip bir goýmaly munyň çörek. Indi şu ökde sogandanam bir iki sany hökman. Tagam, tagam çykarýar. Tagam çykarýar şeýdip.

Etjek aşa üýtgeýär, balyjykdanam edip bolýar. Hä, balygynam. Hawa, hawa, balyjykdanam edip bolýar, etjek aşdanam edip bolýar. Kakadylan etiňizem iki görnüşi bar. Onuňam iki görnüşi bar, hawa. Şeýtdirip, ýekan-ýekan şöyle men goýaýyn, entek çörejikler taýýar edeýin. Aha, aha. Çöreklerimiz taýýar edeli şeýtdirip. Size kömek edeýin. Aşpezligem bir sungat-da. Hä. Şu zatlary Şeýdip edeňde özüň lezzet almaly edýän işiňden. Ýöne men muny Köpetdag restoranynda gördüm. Ol gatowy işläp açar eken. Şeýdip taýýarlap. Halypa hersinden iki-ikiden taýynla ýaly. Hawa. Jemi alty sany bolýar. Hawa. Hersinden iki-ikiden taýýarla.

Ana. Bäh, tüweleme. Pişdi açarmyz taýýar. Gaty kynam däl ha şeýle diýip gördüm. Hawa. Özüm hemme zatlarym şu şu zatlaryň hemme bazarda da bar. Haçanrak baryp e, öýde birden da e, e, bir duzlap işte açasym geldi. Derreji gözüň oňraýmaly. Howwa. Gepleşigimizi tomaşa edip baga tomaşaçylaram dükandan baryp satyn alyp. Çörejigini biraz otda gyzdyrmaly. Azajyk ot degen bolmaly. Onsoň üstünden ýaňky süzmelije, sarymsaklyja, otluja aşagyndan çalýar. Süzme de edip bolýar, gaýmagam edip bolýar. Öz işdäňe bagly. Ine şu zatlaryň haýsy birini edesiň gelse sen üýtgeşik başga hilem edibilýäň. Ýöne Köpetdag restoranyna

Halypa şu toý baýramlarda biz görýäs bile çykyş edemizde görýäs diňe aýdym aýtmak bilen çäkleneňzok bir owadan goşgy setirleri aýdymdan öňürti okaýaňyz bir öwüt ündew beriji goşgy setirleri okaýaňyz mümkin bolsa bir gepleşigimiziň şu ýerindede bir gowy goşgularyňyzdan bir okap berseňiz. Gaty gowy haýyşt etdiň. Men özümem. Şol sözleri içimde oýlanyp, öz içimden geçirip, beýnimden geçirip ýaşaýan-da. Şonuň üçin. Özüňiz goşgam ýazýaňyzmy öýde? Käwagt göwnüme gelen zatlary kagyzyň ýüzüne geçirýän. Şu okap berjek goşgyňyz öz goşgyňyz? Bu goşgular bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Gökden inen aýanlyklar diýip bir on alty bölümden ybarat men bir ýaňky Men oňa romanam diýip bilemok, men oňa bir goşgam diýip bilemok. Ogul gaty terbiýeleýji, gaty bir adamyny özüne çekip, bir bir mähirli sözler-de. Eseriň bir bölegi. Ýönekeýje sözler bilen aýdylan. Oba manyly sözler diýen ýaly. Ynha biri şu ýerde birini Hoş bolsun diýen gepleşigimiziň diňleýjilerine okap bereýin. Maşgala bir kiçi dünýä. Perzent ata hem ene, Sansyz ýyldyzlar düzüp Köp-köp zürýat dowam ýene. Syrdaşyň saçak ýazar, Çagajyklaň ýygnanar, Ir säherden agzy bir, Şükür etseň Taňry bir. Yssy-sowuk dadansoň, Ertirligiňi tamamlap, Körpäňe omyn etdir, Soňra özüň omyn et, Ine şeýdip baş bolup, Maşgalaň agzyny bir et. Bir demem boş geçirme. Ogul-gyzyň şat bolsun, Edep ber, öwüt öwret, Gaýgy mydam mat bolsun. Aýdanlaryna ýok diýme Çenden aşa bolmasa, Ogluň köp sorag berer, Ses galdyrmak aýypdyr. Çünki seniň mertebäň, Hatyn, perzent, maşgalaň. Mertebe köp sanlydyr, Öwreneniňi köp öwret, aýdanlarym janlydyr kytap bilen ber sowat. Bag düýbi suwly bolsa, mydam saýasy salkyn, jan düýbi perzent bolsa, şoldur miwesi halkyň. Bişen wagty seljerseň, taparsyň ýiten bagtyň, sabyrly, pes göwün, dogruçyl bolsaň, gökde taýýar ak tagtyň. Ogul-gyzyň mertebäň hak ýoluna berk bagla, aglasaň bu jahanda diňe perzent diýip agla. Köp sag boluň halypa okap beren gyzykly öwüt ündew beriji goşgularyňyz üçin. Indi bir sowumyzam barlap göreliň. Reňkär.

Halypa noş bolsun atly gepleşigimiz dowam edýär indi wagtymyzam boluşdy. Hawa. Towugymyzam bişendir. Menä pikir edýän bişendir diýip. Görelimi alalymy. Men häzir bir uly gap alaýyn bäri. Ondan şoňa çykaraly. Hawa şu gyzgyndyr içi şony tutmaga bir zat gerek ol. Häzir häzir. Kagyz bererin. Tä biz muny çykaryp şöyle gapdala goýmaly borus hä. Gapdaljyga goýarys nesip bolsa. Ondan şuna alart. Han onda Ýoşuk öňünden aýrylyp gyzgandyr. Onuň şunam şeýle tap bolmalydyr, ýatdan çykarmaly däldir. Nahar bişirilende gyzgyn ýerden bir zat çykarjak bolsaň, Hemme zadyndan seresap bolmaly. Ondan muny ilki bilen şeý diýip çekýäs bärik. Soňam şu ýerinden şeýdip tutýas. Şu ýerde goýýas. Baý, baý, baý, baý, baý, baý. Tüweleme ýüzünde jany aç gelýär. Aý dur. Dur et äkä bir ýüzüne görseň. Biz şoňa çykaralar. Ine indi şuny şeý diýip

Mähriban tomaşaçylar, Noş bolsun atly gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Saparow bilen dowam etýäs. Ine halypa, towukdan taýýarlanan naharymyz taýyn boldy. Tüweleme. Bir görkezeli tomaşaçylarymyza. Şeýle owadan üýtgeşik boldy. Bula içde açarymyz. Içde açarlarymyzam. Bulam halypaň öz eli bilen taýýarlan owo. Peje salnan towuk. Ana. Bitin towuk.

Suw jakyşyny batyrýan. Suw jakyşyny batyrýan. Üflegin ho gyzgyndyr. Ay tüweleme gaty bici bolupdyr. Duzam, burjam. Hemme galy. Yer almasyndan hem dadyp görelim.

Ine mähriban tomaşaçylar size ýetirmek islän owadan tagamlarymyz şulardan ybarat. Gepleşigimize gelip owadan tagamlary taýýarlap beren üçin Türkmenistanyň halk artisti Akmhammet Saparowa döredijilik toparymyzyň adyndan köp köp sag bolsun aýdýas. Halypa Täze ýylda iki müň ýigrimi ikinji ýylda size bir şowluklar üstünlikler getirýän saglykly ýyl bolsun. Döredijilik älemiňizde mundanam beýläk diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny Size arzuw etýäs gelip owadan tagamlar taýýarlap bereniňiz üçin köp köp sag bolsun aýdýas. Menem köp sag bolsun men size aýdýan çagyranyňyz üçin owan nuaş bolsun biz elmydama ma halkymyzyň ýurdumyzyň hyzmatynda gepleşimiziň soňunda menem bir pursatdan peýdalanyp ýene bir gezek bütün türkmen halkymyzy täze ýyllar gutly bolsun düşümli ýyl hoşhally döwletli ýyl bolsun hormatly prezidentimizi Tüýs ýüregimizden gutlaýas jany sag bolsun ina şular ýaly gepleşiklerde ýene tiz tiz gatnaşmak tiz tiz çagyrmagyňyzy men elmydama garaşar o näzi hilek näzi nygmatlar bolsa başgada bişirip bilýän naharlarymyzdan näzi nygmatlarymyzdan tomaşaçylarymyza ýerine ýetirip bereris. Köp sag boluň halypa ina mähriban tomaşaçylar Türkmen owazy teleýaýlym hem-de Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlanýan Noş bolsun atly gepleşigimiziň Şu gezekki sanyny geçirip gutarýas, şu pursatdan peýdalanyp bolsa ýurdumyzy aýdym saza besläp öňe alyp barýan hormatly Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzuwlaýas, mähriban Arkadagymyzy, külli türkmen halkymyzy ýetip gelen iki müň ýigrimi ikinji ýyl bilen tüýs ýüregimizden gutlaýas, iki müň ýigrimi ikinji ýyl size diňe şowlulyklar, jan saglyk arzuw edýäs, ýene-de gepleşigimizde görüşýänçäk hoş sag boluň.

Mähriban ildeşler! Türkmen owazy teleýaýlymynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Yhlas atly telefilmine otuz birinji dekabrda tomaşa edip bilersiňiz.